Jora magwara jodala magena gone ruodh wakendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo owuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova Nisi Yawe Adonai Ebeneza olosi thuolo ni. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Ministry Israel Ler e piny Kayole. To kapok owacho wach moro amora jora magwara to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar polo gi piny chunyo dendi ratego Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni Kristo mara kuom yie en Yesu. Amen. Jora mag wuora, adhi wuoyo kodi kuom otegu kod obadho. Otegu michiko ne le. Ichike kendo sama idwa chiko otegu, tiluongo jok man kod lony e chiko otegu. To gibiro ka giiko gokgi ne otegu to ging'e chiko. Kata manyocha nomeko loka cha, Kata dala ka ng'ane wan ema ne wachiko tegu momeko. Kendo seche mane wadhi kanyo ne wayudo ka eh, leno noseliero ma tiendene ochimo polo to wiye ochimo piny. Mano koro gilero expertise ma gin go, gin gi experience e chiko tegu. To kata mana dhano inyalo chik ne otegu ma tich mano tiyo maber, mano odak e gorofa mar Amongo, otegu inyalo chiki. ma wuoyi ma nyora lok konyo gweng' ma konyo dala otegu gole e gorofa moduog e kor gweng' mochwak changa ne mon moti makia kata aa te to dhumo kisungu madongo jehova chika mondo awuo kuom otegu kod obadho minyalo chiki asomo gimondiki e muma mar zaburi pradek kod abich matindo abiriyo muma wacho niya Ne gichikona obadho kayiem nono, ok chikni obadho ni nitie gima itimo. Ichiko obadho nikech one ka wuoyi koro wang'ni dwa loko mabati, dala dwa lokore mar mabati. Mama ma nyocha ne gonegi otong'o wang'ni koro ok go otong'o. Ichiko obadho mondo mamani onindie pien, oyware pien siranda. Ichiko badho kaachiel kod otegu iketo ne mondo mama ni oyware piny ichiko tegu mondo tiji cha okethre ichiko tegu mondo ala cha okethre ichiko tegu mondo dag nyar ng'ato mondo okethre mondo duogi e kore gweng' mondo miye nying' moko maricho richo e kore gweng' ka to kawuono wakelo yesu chier mar choke komeko manyalo reso ng'ato maywa ng'ato ndiki zaburi prang'wen matindo ariyo Noywaya kogola e chuodho motimo todo, eka noketa wi lwanda machung' motegno. Bed ni ng'ama nade nochiko tegu kanye tich adi sa adi koyang' ang'o? Wakelo Yesu simba ma rembe ochwere musalaba, sigur wacho niya, rumo duto biuru joma ogangre gi misike mapek abiro miyo uyweyo. Mane Yesu mwakelo sani. Gima nade makelo tegu? Kawuono ni ondiki E Hosea aboro matindo abiriyo ja-Israel chuoyo yamo to kayo kalausi. Mano e gimomiyo jochik otego timo gino gidwa niya, ja-Israel ochuo yamo to ka kalausi. Wuoyi oti to tije kik konye. Nyako tedi to kik oyud nyathi mo- maywak kata e odno kik bedie. mondo oluonge napoyo madichuo kawuono wakelo yesu mano paro nyako ma iye ochwer higni apar kod ariyo ka jochiendo ya ofireji mag iye modho to sama noromo kod yesu nyamrerwa sechege mana ich nochung'ie ma nyaka ich madichwer pile kod pile nogo sarute nyim jatend lweny wakelo yesu wono sani kawuono ni ondiki wuok apar gabich matindo chiko Mi wasigu nowacho niya, analawgi mape mwandugi. Mwanduni ema gidwaro ni mondo mi gichik otegu to gipe mwandu. Gipe ma ot dong' nono. Gipe ma nyaka somb nyithindo bed ka nono. Gipe ma nyaka tedo mar ng'ato dhi ka nono. Gipe ma nyaka tich mane tiyo dhi ka nono. Gipe ma nyaka ohala ma nyichako miolo ne loan. Kungre piny gi ume machal ka gima ni kod ndulume. Wakelo Yesu duoko gokinyi sani. Wakelo Yesu duoko. Ng'at manyalo duoko gik manade ma jasigu nopeyo e lwet ng'ato ondike fweny abich ni waywak sibuor mar dhood Juda e moselocho ondike Zakaria ang'wen matindo abiriyo waywak ondike niya kata dabed ni chandruok momako Zerubabel dongo kaka gode to an Jehova Nisi Yawe Adonai Ebeneza abiro piyo gi magi char kaka pewe mano e Nyasaye mwakelo dichi ma kawuono luonge story changer dem changer Oloko nying Sarai e lela ma Sarai obedo min ng'ato min Isaka. Oloko mano Nyasach polo kod piny. Mumba kone ni teko ne chalo teko jowi. Mano Ebeneza Jehova Jairi. Noloko nying Josef maka Jakobo seche mane ni piny mawendo to Jehova loko nyinge e piny mawendo kuro maluonge prime minister pok odeko mondo ng'at manade manochik ne otegu wach ni Jehova lok nyinga kawuono an bende Ji neno gik ma nomako andani. Kawuono Java gonya. ondiki e Naum achiel matindo apar kod adek achodo nyororo mane otweu godo ondiki e, e Jeremaya piero ang'wen matindo ang'wen awuona golo nyororo ok e lweti nyororo manade mane jochiko tegu noketo wakelo yesu obiro ng'ade sani bed ni nokunye kuma nade nokete tich adi isaya piero ariyo gariyo matindo piero gabich wacho niya, chieng'no musumal mane ogur matek nopudh oko, mano Jehova nisi yawe Adonai Ebeneza. Ondiki Jokolosae ariyo matindo apar gang'wen ni chieng'no gima nondiki noruchi, ibiro ruche kod remb Yesu ja Nazareth. Ondiki e Mathayo apar gabich matindo apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidh ibiro pudh oko wabiro kod yesu ratego obiro pudhe sani yesu kingi ma jerusalem ondiki e jeremaya apar kod abich matindo piero ariyo ni winji wuod ilkia kedo to gibiro kedo kodi to ok giniloyi abiro loki kaka ohinga mar chuma mano jehova emolero kedo to gibiro kedo otieno to gibiro wuotho kata mana anyich welo gibiro wuotho okinyi ka ji ochiew gibiro wuotho kata e polat kama nitie gibiro wuotho e dakni mondo mi okethre gibiro wuotho to jehova biro loki kaka ohinga mar chuma mano nyasaye ma pok olo duong' odog ni ratego duong' odog ni wendo ndike jeremaya achiel matindo apar winji wudilikia ami teko mar muko gi pudho gi go piny kaachiel kod gero kod pidho mano jehova ema olero ondike isa prabich gi ang'wen matindo apar kod abiriyo onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi we luor nyaminwa we luor jaduong' jehova olero niya Onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Kawuono ni walero niya, nitie Jehova mabiro chielo ng'ato. Oparo Jakobo ma wuod Isaka. Okone ni Jakobo kochakre kawuono ok chak luongi Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Nitie ng'ama Jehova dhi loko nyinge kawuono, kata noketo tegu e dala ma nowach ni dalani liete ma chik oluorore pile kod pile. Ong'ere ni dwe ma kama mano dwe mikele yawuot jokang'ane kotho e boma ah, kata ng'ato winjo mana ywak moro loka machielo eh, ong'ere ni mae dwe ma jawuot jokang'ane thoe to ndiki norucho gima nondiki ma notweyowa kawuono ni ibiro ruche kod remb yesu ja nazareth gima nade ma nondiki no kawuono remb yesu biro rucho ondiki niya niya chieng'no musmal manogur matek nopudho oko ondike isaya prang'wen kod abich asemako lweti ma korachwich mondo ilo wasigu man mbele ni mano e gima jehova ondiko ni wasigu man mbele wa to biro obiro mako lwetwa ma korachwich ma walo wasigugo eko mwala chung' malo madak chung' malo ma somb nyithindo s- sud malo ma gima nade manolal jehova chak dwoknwa kendo mano jehova mar oganda lweny ondike isaya prauchiel gachiel matindo abiriyo niya ni kar bedo kod wich kuot to wabiro bedo obiro odwokonwa nyadiriyo kendo matiende ni gima onge nyasachwa nigo ondike zaburi pradek matiende apar kod achiel ni o- aselonyo lepi mag ywak mamiyi lewni mag mor mano e gima jehova wacho kawuono osegonyo lewni ok dobiro gonyo osegonyo lewni mag ywak momiyi lewni mag mor kawuono ni joma nogeno e dalani biro kungore kod ume kawuono ne wawacho niya nitie jehova story changer owacho nobiro gonyo lepi mag ywak to mi lewni mag mor mano jehova mar polo joma nogeno nibiro neni kikwayo lewni gibiro rito ahinya nitie jehova manyalo gonyo lepi mag ywak ma mi lewni mag mor mano zaburi pradek matindo apar kod achiel duong' odong ni nyazasareth o duong' odog ni kidi ma jerusalem mumba koda niya teko ne chalo teko jowi ondike fweny adek matindo aboro naseketo dhoot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro kata gibi gotieno ok ginilor kata gibi gokinyi ok ginilor kata gibi godhiambo ok ginilor gikuny ang'o kanye giketo kure ok ginilor e nying yesu ja nazareth berwa ibiro ting'o nyathi e tiendi ma nyaka jomoko bende winj ywak e nyathi e odi e nying yesu mar polo gi piny kaw geno nyon yie matek nitie nyasachwa manyalo timo ng'wono oparo ana Maka Ana ne ywak malit ka Penina kod osiepene nyiere ka gidhi aora to nying Ana, ka gidhi rego to nying Ana, ka gidhi moto to nying Ana. To sama Jehova nomiye nyathi Samuel janabi e piny Israel, pok wawinjo nyithind Penina nyaka kawuono. Jok ma nonyierigo, Jehova biro rucho nyinggi, to kawo nyinggi to keto marang'ongo to piny somo. Mano e Jehova. ogolo wich kuot okawo lewni mag ywak to ogolo kuomi to omiyi lewni mag mor mano jehova manitie duong' odogni ratego duong' odogni kidi mar jogedo ondike zaburi praboro gachiel matindo auchiel ni asegolo deche mag ting' mapek e goki mano nyasaye mar yuoro deche mag pi- ting' matek Obiro telo ni ka chieng' rieny, obiro telo ni ka mudho lil. Mano e Jehova mane oparo joote kanie yie. Anyakoyi nobiro tarai, tarai omwomo, obiro ka wang'e omorore odwaro tieko joote e dier nam. Ah, nyakoyi nobiro odwa notiekgi. Samoro nyakoyi ochimo par ng'ato kowuok oko gokinyi to oneno ka liete mag yawuoyi manyocha ne konye moriedo Kong'iyo bathe to winjo ni nyare moro migogo bende oserumo. Tich wuoyi moro machielo bende orumo kar otegu nochiki. To kawuono owacho ni nitie Yesu jamak lweti ji. Obro mako lweti sama lweny ger to nitie Jehova nisi joote nochiew Yesu. Sama Yesu ne nindo ne gichiew Yesu giwacho ni rabi chung'ie malo ne yamo to simba norie bade. Ang' norie bade kuom gima nade matek makedo kod kit ngima ng'ato, obed ni gino iluonge ni kansa kata bed ni dende ni nigi tuo gi nying' mane. Kawuono ni wang'eyo Yesu Ratego ma noparo wuoyi e dho yawo higa 38 mano Johana 5 wacho ni sama noromo kod wuoyi mane okwamo ka nolewo e dho yawo higni pradek kod aboro kanye ma chieng' chame kanye ma lot wang'e kanye ma koth goye kata en koth mar mar pek to bed ni buru e mobiro kanye mane odonge joma ne gisomogo mane gigraduate godo ne kale kanyo nyaka nyiri mane ogombo ni mondo kedi ne kale kanyo oneno ka gikalo gi mutokni kod chuo mane osekendogi pi wang'e chwer to dok mna iye to sama noromo gi jamak lwet ji mani yesu ni iluonge ni yesu dwoko iluonge ni yesu geno sama noromo kode to wacho ni japuonj kama antie ni Onge ng'ama digola marwaka e pi kendo. Simba okone ni dwada tim ni ang'o to koni japuonj gola ka. Ere go ng'ama wacho ni kawuono ni japuonj gola kuom gima moke ni chong ma moke ni dier ma moke ni kama muode ondelo kachama muode odeyo ni japuonj gola kawuono rabi gola ka kawuono mondo ae chuodho motimo todo obiro mako lweti makore chich mokedi wi lwanda motegno Teko ne chalo teko jowi. Teko Jehova Shalom chalo teko jowi. Ondike Jeremaya 23 matindo 19. Wach na chalo mach. Wach na chalo nyundo. Obaro lwanda matindo tindo. Obedo lwanda mar ich maremo. Obaro lwanda matindo tindo. Obed lwanda mosesando ng'ato, obaro lwanda matindo tindo, mano Jehova Nisi. Iluonge ni teko mar joma nyap, ng'ama nyap mowacho ni ato ruoth anyap, aseting'o lwetena, asarenda e nyim lweny. Japuonj biro kedo ni kawuono ni nitie Yesu jaloyo, obiro kedo ne ng'ato mokwamo momoko, momoke anete Wang'eyo chi ang'o ma noparo Esta ma nyathi kich e piny ma wendo, e piny ma ne ginie welo, ka ma ne nie nyathi kichno. Wang'eyo nyithi kich kaka dak. Samoro Esta nogol mana konindo e tie goro, e tie goro ka ma ne nitie no moywech ne lage. Awuoyo kod joma iluongo ni jokadhiera, joma piny ok odich godo. Eh, piny okodich kodgi sama idwa luong ji e buche mag anyuola gin igode gi simu mogik ikonegi ni tiketho kredit nang'o midwa gochonego ng'ane iketho nang'o ikwongi wuo gochone jok ma ma piny odewo to kawuono nitie jehova story changer noloko story mar esta nyathi kich mobedo mikach ruoth noloko story mar ruth chiliel mobedo wuon puodho e puodho boas En ang'o ma notemgo Lwanda motame loyo? Ere go ng'ama wacho ni kawuono ni Jehova kata wasigu noketo otegu kod obadho e yorena tiloko stocha kawuono stocha ohanda ni kawuono ok ichak ing'eye kaka en pile nyithinda iloko nyinggi iloko nying dalawa kawuono ni dala mopidhie mana guogi jehova kele dhok kawuono dala ma ok kata mana bila onge jehova loko nyinge kawuono duong' odog ni janasareth Duong' odog ni were mak lo. Duong' one jatend lweny. Duong' odog ni hono. Ondike kwan kwan prariyo gadek matin apar gochiko. Jehova ok en dhano. Oh, gima osewacho to biro timo. Kowacho no biro mako lweti ma korachwich obiro mako. Kowacho no biro loko nyinge dala wuon biro loko. Osiepe osetimo neno kata bane liete madongo ma ji opamo ni rarara. Mamon ma mamond liete osewacho ni ya jowa kiwinji ka yuora mang'ane ema, ema wuo kama nyithindo abiro somo kinyne kidok idhi penje openje ni ajo ayuora kara gino bende na awacho wiya mano wil ma ok iniyudi to jehova to ok en dhano kowacho nogwedho to gwedho kowacho noting'o malo to ting'o malo kowacho noparo par ng'ato to paro par ng'ato kowacho niya Kika wonu ne iwo ke epie no no ti a epie no sane he nyingi Yesu ja Nazareth nyaka ijino mare mono chu- chango sane nyaka wich bar no rumo sane oparo wuye e liete mag piny Jogerasi ka wuidho mo kisungu madongo mag mbaralian e piny Jogerasi e liete mag jomotho e liete mag jomotho tiende niya ni gimoro amora mar wuoyini nosenegi gimoro amora nyaka gowns mage nyaka papers mage nosenegi motere e liete mag jomotho kanye ma nitiere koting'e opoko rabolo kaachiel kod losruok mag dhano to sama noromo kod yesu aromo kodi nomake ma jochiende no ate wuyi ochango ere go opoko deko mondo jehova tim ne ng'ato sani ere ng'ama wacho ni ruoth abiro kaka an ni gima nade ma nosetime kit ngimana japuonj ilokoda kawuono rabi ilokoda sani Pokudeko mondo Jehova otim ng'wono ondiki e Hosea aboro matindo abiriyo anwoyo ni jo-Israel chwoyo yamo to kayo kalausi. Wach natamora e nying Yesu ja Nazareth ok nachwo yamo to akayo kalausi. E nying Yesu ja Nazareth ok nachwo yamo ohanda ni nyaka tinga malo. Dakna ni nyaka bedie. Oda ni nyaka chung' malo. Kanisa na ni Jehova nyaka bedie. Gima timo Jehova nyaka bedie. Ok nichwo yamo tikayo kalausi. Tekone chalo teko jowi. Mano Jehova mapok olo. Mano Jehova manyalo. Obiro locho ne ng'ato kawuono ni. Ondike Zaburi prang'wen gadek matindo apar gadek. An Jehova manyalo gik moko duto. Gima mako onge ng'ama nyalo maya. Ohala no komako ng'ama bro mayo Jehova onge. Kata gibi kukinyi kapok uchiew kata gibi e dala ka uonge. To ka Jehova osemako kod lwete, nyathino bro somo matieki ma graduate maduogo mabed ng'ato e nying Yesu ja Nazareth. Ijino ibiro ting'o ni pir nyathi e tiendi kata nowach ni ok nonyalre. Wang'eyo Jehova nisi moparo Sarai dhako ma ndalone oseniang'. To welo donjo adek, Roho mar Nyasaye kona ni welo mano donjo adek ir Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuoyi, Nyasaye Roho Maler. Pok odeko mondo Jehova olimie odi kanyo mondo ayanyo oywe duto te to kwe kod mor mondo mi oduogi mano e Jehova mwakelo gokinyi kawuono mondo timne ng'ato ng'wono mondo sirie ng'ato Ondikie Mika abiriyo matindo aboro ni yaye wasika weuru go siboi kata lwar kama lwareni to Jehova biro chako ting'a malo kendo wacha wacha ni kata wasiki go siboi to nitie Jehova ma jamak lweti ji obiro chako ting'i malo kendo anwoyo nondiki e Mika abiriyo matindo aboro ni yaye wasika weuru gona siboi kata lwar kama lwarieni To Jehova biro chako ting'a malo kendo. Mano e Jehova mwakelo. Obiro ting'o ala malo kendo. Obiro ting'o dak ng'ato malo kendo. Obiro ting'o nyithi ng'ato malo kendo. Obiro ting'o kanisa moro malo kendo. Kata den kanisa moselwar piny. To nitie Jehova ma jatimo ng'wono. Obiro mako badi kendo. Obiro loni lweny e lela. Wang'eyo Jehova mar timo. Obiro chung'ni e kedo. Oparo Daudi ma wuod Jesse. Ka Daudi ugo igole kwath nyaka wuon mare wiye wil kode ipenje ni Jesse nyithindi orumo owacho na chiel moro pod odong' e kwath mano Daudi ng'at mabiro mogik jok mane obiro mogik Jehova nyalo loko nyinggi malok machiem kod ruodhi o mano Jehova mar timo oloso Daudi mogolo eritie duong' odog ni ratego duong' odog ni Janazareth duong' odog ni were maklong Nyasaye ma pok olo luong odog ni kidi mar jogedo ondike zaburi mia achiel kod apar gaboro matin apar gabiriyo ok abi tho abiro bedo mangima mondo ane ng'uono ane ng'uono ane ng'uono gik jehova timna e piny joma ngima ok iniriemb gari e piny joma tho ibiro riembo gari e piny joma ngima ok inibed gi plot e piny joma tho ibiro bedo gi plot e piny joma ngima Ok niger dala ukisenindo, ibiro gero dala ukapodi nitie, kapod ingima. Daudi wacho ni ok abi tho, ok abi tho, abiro bedo mangima eh? mondo ane ng'wono Jehova e dier joma ngima. Mano e gima timore kawuono ni tuo dok tieki. E nying Yesu chung' malo mine ng'wono gi teko kod nyalo mar Jehova nisi yawe Adonai Ebeneza El Gibo. Wagoni ni erokamano Rabi, wagoni ni erokamano chier mar choke. Ng'a mosielo ito pok waneno ratego. Ma e Jehova moparo Daniel kanie bur sibuoche. Ka osiepe osegango ne weche. Kara nitie osiepe manyalo gango ne ng'ato wach. Mokaw Daniel monyume bur sibuoche. Odhi okete to yudo ka sibuoche ni e liel ei bur. Jehova odhi omako digestive systems mag sibuoche. Onge manochamo Daniel kata achiel. To kinyne kogie kogwen mumba kona. Ruoth Darius ka mondo gokinyi mondo mi odhi one oyud ka osiepne eh, eh, Daniel be pod ngima. Luonge ni Daniel, Daniel oyiene. Ah, oyudo mana ka sibuoche ema nang'o Daniel kara gima tek kuom Jehova onge. Wasiki manoparo ni iga ni rumo, gibiro neno ka iga ni kal ma higa cha kal ma giwacho ni ajowa kara tuo mane wang'eyo ni tieke ni to kara ok tiekga ji. Ah, mano Jehova mar polo Gima omako onge ng'ama nyalo maye, gima Jehova omako ng'ama nyalo maye onge. Komako ohandi ng'ama maye onge, komako somb nyithindi ng'ama maye onge, dakni komako ng'ama maye onge. Mano Jehova mar oganda lweny, o par wuoyi Wanwoyo kendo we molewe dho yawo higa pradek kod aboro ere go ng'ama wacho ni ruoth asekwamo kama nitiere ni ema asemoke jehova kama nitiere ni ema koro alamora abiro abiro mondo itimna ng'wono abiro mondo ipar oda abiro mondo ipar nyithinda abiro mondo ichung' koda e kedo jehova abiro ere go ng'ama wacho ni abiro wang'eyo jehova moparo wuoyi kalewo kod dis e, e, e dho hekalu Ah, seche mane olewo e dho hekalu to oneno joote ariyo ka chopo e dho hekalu sa ochiko salamo en to yie kodis ah, okete mondo yie kdis to ji to donjo e hekalu en notame chik otame joma joma jo- jo- jo- jodongo man kod pesa morwako sude to yiene gidonjo e hekalu mago joma biro chiwo sadaka madongo dongo e mbele altar eto noweye koyie kodis oko ekoromo kod joote oyie kodis sama noromo kodgi mumba kona niya nokone ni ng'iwa tir gima wan ge mwami awacho ni ng'iwa tir sani nitie jehova manyalo loko kama initiere no ero ngima ma initiere no dak ma initiere no nitie nyasaye manyalo loke puth nochung' mowuotho momiel kadonjo e kalu ere go ng'ama wacho ni an bende kawuono ni kata nokosebedo kamielga To kawuono jaduok geno oseduokona geno, ohanda chung' malo kendo, nyithinda chung' malo kendo, tuona ni rumo kendo, tuona ni rumo kendo, ok achak anyuom pesa na osiptal, ok achak anyuom kendo, wan kod Yesu osiptal mang'ongo, japuonj manyalo loko nying joma kwamo, rabi manyalo loko nying joma lewo, japuonj manyalo siro joma lewo, enitie ka jabaro namno, Yesu no ni ka oparo jo Israel, kawuok e piny Mir- Misri, piny chong, piny jela, kama Farao noketogi omwasi a ichwadogi kod dend rawo kaachiel koda nyaunyo seche mane giwuok e jela to gidhi giromo kod nam to tokgi Farao biro to bathgi nitiere gode to bath kumachielo nitiere nyaka nya- nya- nyaka bunge to Musa kod jo-Israel Chung'uru motegno. Kawuono biro neno teko Jehova. Kawuono Nyasaye nitie. Ruoth nyo oloso yo e dier nam kama yo ne onge oluong engineers mag polo maloso lam mara moja. En ang'o manyalo tamo Jehova nisi? Noloso nam ma nyaka jok mane idhi negi. Nonyono lam kaka yo matuo ka gidhi lamo kama chielo. Jehova biro kedoni. Nyasachwa biro kedoni. Jehova nyalo kedoni e wi masiche, e wi lwenjego. Jehova nyalo kedoni e wi chandruogego eko. Japuonj nyalo kedoni, onyalo maki badi ma korachwich milo wasigu mana mbale. Jehova nyalo kedoni e wi chandruoge manade mikale. Jehova nyalo kedoni e wi gima nade, e wi nying manade miluongigo maricho richo. Jehova nyalo kedoni Wi parruok miparori pile kod pile, kikwano lweti kiwacho ni nachak gi kure natiek gi kanye, Jehova nyalo kedoni. En nitie kawuono, wadhi kodi e lamo, wadhi kodi e lamo, wadhi kodi e lamo, wadhi kodi e lamo, Jehova mar oganda lweny. Erokamano kuom loso thuoloni mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Parie mama ni ruodhwa

705376 anwoyo nambana machielo en 0707 705376 mad jehova ma jasir joge osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo ko ndalo amen ni dakika ngapi